Size mähribanlam goşgy goşaýyn. Göwnüňde hiç hili arman galmasyn. Siz siz bu dünýeden menem ýaşaýyn. Her sözüm barkaňyz ýerde galmasyn. Gowulyk sürünsin size bary-da. Göwnüňde saklama kini ary-da. Ynjamasyn ýeke saçyň tary-da. Ak dünýäň bag-bakjaň asla solmasyn! Ýaş gitdigiçe barýar süňküň zeredip, Wah, ýöräýýäs mertlik bilen zor edip, Kim lukma ber diýip, gapa seredip, Çagaňa el sermek nesip etmesin! Etsem goýsamyň kän bitirip bilmen, Göwnüňiň kemini ýetirip bilmen, Bir gün öz agramyň göterip bilmen, Düşekde ýatmaly asla etmesin! Uzakdan, ýakyndan. Hiç tanap bilmen, Aralyk daş bolsa baryp hem gelmen, Jana ot salmazmy didäňi dilmen, Gözleriň görmekden asla galmasyn. Seni goňşy-golam bary gorasyn, Aýaklaryň töwerek daş darasyn, Iň bolmanda, aýak ýola ýarasyn, Hiç kime-de dogan-günüň galmasyn. Nan berdiň iliňe. Gadyrdan, doýuryp, ýan berseň alarlar tyllaňy aýyryp, Alaçsyz, düşekde gözüňe buýuryp, jan allam al diýmek nesip etmesin. Sanagly ömrüň bar, hem myhman bagtyň, gideňsoň gurulmaz seňkidir tagtyň, ýalpylladyp, geýeşikleň par wagtyň, Senden soňra günde tozap galmasyn, Öten soň dünýeden bolýaň atda ýat, Ne gördüň sen munda, onda rahat ýat, Saňa okaljagy bir gysym aýat, Täretsiz birine nesip etmesin. Ýakynyň gidäýse, hiç gelmez uky, Hemmäňem gözünde ol gelmez baky. Eşikleň eýlärler tokurtkadaky goňşularyň görüp gözýaş etmesin. Näme geýen bolsaň tara sererler. Dost hem duşman synlap görerler. Seni jigir benden ýatlap ýörerler. Hernä ýaman gep asla etmesin. Bir gysym gum bolup galarsyň onda. Diňe jepa çekdiň ne gördüň munda. Geçen gowy adamdy diýer bu bende. Ýat bolup galmaklyk nesip etmesin! Ýatla ötenleriňi her bir pursatda, Doga-töwir bilen sakla gursakda, Çagam diýip näçe gadam urýas-da, Gazananyň ýada nesip etmesin! Berjaý etgin Beýik Allanyň emrin, Hoş günüň köp bolsun, bolmasyn ömrüň, Ogluň bar, gyzyň bar, dowamat ömrüň, Dyrnagyna zar bolmak nesip etmesin! Dünýe dur, göýäki edil gün bolup, Sowuk günler gitsin senden güm bolup, Jan amanat bu toprakda gum bolup, Ýat illerde galmak nesip etmesin. Diňe Alla ýykyl, ýörgün çokunyp. Bir iş etjek bolsaň oýlan dikelip, Bolan işe hiç çäresiz ökünip, Soň puşman etmeklik nesip etmesin. Birine bakna bolup, birine dinine uýup, Öňünde kiçelip, saralyp, solup, Aga gara diýse, dogry aýdýaň diýip, ýalbaryp gün görmek nesip etmesin. Ýalňyşma. Soň ýer ýok puşmanyňa-da. Begengen ters ýola düşmäniňe-de, ýürekden bir sözüm duşmanyňa-da aýralyk çekmeklik nesip etmesin. Hak ýamanlyk ýazmaz maňlaýyňa doglum. Pes tutma özüňi, ýörme gün eglip, munda saçyň ýolup gözýaşa boglup. Gözüňi açyp gitmek nesip etmesin. Bäşim, otur oýlan biraz pikir et. Beýik Allam ýatlap sen kä zikir et. Görkezenine, görýäniňe şükür et. Ýaman gün hiç kime nesip etmesin. Ämin ýa Rebbim.